kan kan hei phan kho. Le nihin cei hi kan i hawikomh ni ah tla thaizing kal an tim ti thawng kan van theih tikah khan a ka si tikah khan keimah zong uh, nithum chung hika hin in nan pu le hna nih thlacamnak kan in tuahpiak hna tikah kai tel kho lo nihin cei hi ka van tel khawh ceu a hong si tikah hin uh, keimah zong bantuk caan tha kan petu kan Pathian hi thangṭhat loin kan i thuam lo. Te hika hin Vanban pa hi ka hmuh hmasa bik cu thongkhat thongkung thong hi kum hleima zunthla nihnih ah khin America an ka rak phan. Le Indiana ah zarhkhat ka cam hnuah Dallas pawng a phan le ka phak thaichin kha Houston ah ka va kalta ka fale sinah. Mah cun zankhat ka riak le a kip thawng le BCBC Khrihfabu an si le mi hi Dalar Chin Bakrit Chhat an si le cu ahcun atu Emily khi Vaihtha khuami nih van theih ding ahcun UNDP a rak ṭuanmi Dawnnu Emily timi kha tlanglaw rak tlun tawn ko kha mah hna ah lak in pum a tlak ahcun thawngṭha va chim le mah khan zapi zaran tham khuami he khan kan i tel lo. Mah nih cun pum chung RCPC, CRC ah kan i kha ṭhen in kan lei le cu ṭhen chung ahcun a hmun ah khan riah loin a lang in an kan lak lengmang le Zarhteni hong si Zarhpini kha anmah DCBC Khrihfa pawl khan thawngṭhachim an rak ka thiam hna. Cu a zanlei ah khan kai hrawng si colh. Khuami nih thlacamnak kan in tuahpiak lai an ti le cu ahcun kan kan i tong hna le cu ahcun khuami vialte kan kan i ton tikah hihi bibiak vapa si an ti le ka zoh ahhin a voi khat ka hmuhnak ka ṭial colh.

hriamkhan kan ṭangin in rak kan ṭhit tuah le khi kanmah hna cu vai kan nu le ka pa hna an um hlan bia ka si le makhat si tikah khan ka pa hi a rak tlawng zungzal tawnmi hna rak si le makhat kha annih khin kum a biak zuam an si le lungpi siang kan kai lio hrawngah khin mah cu biak zual kan ṭang le chung pawl hi falam a kan i tong tawn te no lio kan ti cu vai tlaihchan awk le vei awk hmanh khi kan rak thei huaha lo te khan kan um tikah Tulu tlangrua le hriangkhan hi Vailam tlang i kan rum tikah Thualam le tlangrua lam hi cu tuan deuhpi in zeipo ah ai ṭhi ai lami kan si le Vailam tlang Khrihfa bu ah hmunkhat te khua kan van sak tiki kan i neih niam tik ahhin thau hna bungtlang hna khi cu hriangkhan bantuk thualam bantuk i pehtlaih khawh hin Atu tiang ah hin kan i mamtlak rih lo. A ruang cu ai ṭhila kan in dawi tuk. Na hriamkhan he kan i ton ahcun amah khuakhat ton kan i tong hna lo. Khoika kan va phak paoh ah khan khati khan kan um tikah tutan ah hipa hin bawi ah a hung tlun tikah tu bantuk in Khrihfabu nih hitin thil kan timh ko ti kha an rak ka fawn le an rak ka chimh tikah ṭha tukmi a si. Ah, san va tlaih ah cun pipa deuh hmanh khin va tuah lai si na tiin kan zulhawng hi a zawtawk tu si ko ne seh anmah zong le caan an neihmi chungte caan kan pek tik ah hin kan ti le kan i lawm taktak se le tuzing zong ah ka chim kha nai i tikir sung kan van phak zong ah khan vanvan nu le pa nih hin tangka tling hi zeitik zawn ah hin hlan theih man le zeitik zawn hlan kan kuat man hmanh khi kan thei lo ma tluk cun si le

Kanmah lila zong nih a ruah cio nan kan fian fak ko ko ti kha kan chim kan duh. Hlan lio ah tlangin Solomon pa zong hi voikhat ka hmuh bak in va mawinaang na si maw ka si ko ti le direct in kan i thei colh. Phunzapi ah hin a pu lila cu kan i tong lengmang le Solomon pa zong nih a van zulh tikah siseh cun hitlai nan tu le zong nih siseh nan cung khan a lawh. tuk ti kha kan chim kan duh. Le zapi nih nan van fian ding ahhin tlangrua pumhnak zong ai hmu ta la, tlangrua pumhnak zong hmu va van pa a hrelh bal lo. Ah, tu hi ka lungthlim hriangkhan lei nih an kan hmuh pah la, tlangrua lei nih an in suai tuk an ti sual la ti hna hi ka um phang pah ti lawng ka ti ve. Mah hnu ah hriangkhan ah ci ruang in American ah khom an rak neih tikah hika kan pa pabik thawngpang te pawl kan va kal le mah lio in Varvan pa hriam khan lei hruaitu lu le pa na rak si an hmanthlak le an video pawl ka tam ti ka hmuh tikah aa tlangbawi lei nih nupi le lei lawng tha pe lo hriam khan hrikthlak a si bantukin hriam khan lei zongah tha tampi a rak chuahmi ka hmuh tikah khan ah Van Van pa hi upa lungfim a si Zeibantuk thil paoh ah kamh in thil hmuh a thiam i thil zoh a thiammi si ti hi ka hmuh tikah hin a cung an kai lawm tuk le tutan zongah ka theihmi hi tuzing ah khan thawng nan thanh lo a dik a dik lo Khrihfabu zongah laksawng hna kan thup ti thawng kan theih mino zong laksawng kan thup ti thawng kan theih le mah khan tikah khan kei ka um lo kha a saupa tikah khan Mah si tikah hin hriamkhan tluk tein tlang na cung ah dawtnak a neihmi hi khuami na cung ah hin kan i lawm tuk. Pathian nih in umpi selaw hipi lei na lamthluan zong ah hin Pathian nih in veng peng ko hna seh. Nan fanu nan fapa zong Pathian sin i rami thluachuahnak, taksa thinlung thlarau thluachuahnak hi hmu hram ko hna seh ti kha tuzan lei cang hin na cung ah lunglawmhnak zong sia cu. tlawmte kan chimta ka duh. Na caah cun tuzaan lawng hi an hrangah thlacam hi hmang hlah usih. A zungzal ah ramleng a ummi ahhin kan khua hi zarhpini le cawn nikhatni arkhuang thla kan cam ah siseh, umnak i thla kan cam ah siseh, kan thlacam ca hi tlawmte a bi deuh vak rua. Kan thlacam hi Mirang nih selfies an ti le mah kar kala pui deuh in thla kan cam rua kan ti tawnmi cu ram le ummi Laimi dihlak ca thlacam hi kan philh awk a ṭha lo. Kanmah khua ca, kanmah khua ram le ummi kan ti tikah kan pawngkam ah kan nih ralzaam he khua saumi kan si le kan pawngkam ngeih awk ding khi a nuamakmi khi si ko dek le mah ruangah chairman ṭuanmi hi a caancaan ahcun kan lungpi a fim deuh hau le Tuzaan caan i kan i lawmhnak lawng si loin a zungzal in aa ram lengmi kan fahnak dawtla te hrang in thlacam hi daithlang hrimhrim hlah usih. Kan i tangruai tutan Pathian na kan dawt. Kanmah cungpi kha hong tlung tlawmpal ah cungcung kha hong tlung ṭhan ve tlawmpal ah van van pa a hong si tikah hin Vanvan pate tlun deuh hlan a cungcung te tlun lio ah kanmah kan pukhamh fapa cungcung zong khawngtlung ve le anmah he zong khan Aizawl ah nikhat te caan kan van hmang ṭi ta ve hna dai. Tutan hi Pathian a kan dawt, kan tlangrua hi san kan tlai lo le kaa dang khuate hna cu kum khat ah panga paruk hi an tlung le kei ah thlacamnak nan i tuahpiak cawk khi an si lo le kannih hi tukum ceu hi Tukum no in barh le December hi kan kum vui cem ah a tla. Kum dang ah cun khiti bantuk a tungmi hmanh kan nei hna lo. Dampi um si ahcun January thla hin uh, parku vapa le an parku fanu cun cer te cun an i ve le zeidak an rawh te lak rawh hna duhning an ngah te hna maw tu bantuk in a van van pa zong nih pi le pu khua te tiin a van kan tuan tikah hin kan i lawm tuk hi pin lei na hmannak lei ah Pathian nih lam an hruai bantuk in na thiamnak lei zong Pathian nih lam in hruai hram sela i kannih khualram cu ruah chih peng, dawt chih peng a haumi, hnakkar tenh chih peng a haumi dirhmun kan sinak he hi na mit nih na kan hmu, na ke in na hung lam tikah hin cute cu nangmah zong nih a van kan philhhlah ti te kha donghnak bik ah van chim ka duhmi si tampi kan lawm. laklawhmi thil te khi an nupa caah hika hin vanvan pa cungah lunglawmhnak lawng si loin a pi le a pu biabiaknu le pa cung hrimhrim zongah hin lawmhnak chim ka duh mi si. Kan Baibal ah Pathian hngalh cu fimnak hrangthuknak a si ti le nai zongah ka chim pah cangmi cu Biakinn nu hi hika kan khua chungah a fawinak i kan ti si ahcun Pathian hngal hmasa pawl ah Thlarau lei i pemh hmasa pawl ah kannih Baptist Khrihfabu chungah cun kan rak i neihmi a si tikah hin hi hna nupa khuaruahning le khuakhanning le Pathian hngalhning hi a theifang hin ah ka hin tuu an van kan neihpiakmi kawi bawi kan van hmuh tikah hin kan i lawmhnak hi a ngan khun ko timi te kha van langhter ka duh tukmi a si. Mi biaknulepa hi sawmkua le kumriat kumkua thawngthang kar ceh tein Kahan khuabawi an rak kan ṭuanter ve tikah kawlholh kaa khat hmanh rak thiam an si lo. Kha lio caan kha Hakha Cawngta puairaw he zei he a si tikah Kawl ralkap le CNA kha zeitik hlah an i ton la ti i a bawh bak i bawh a si. Zeitik ah hlah kha lio rianṭuanmi kha thong kan tlak lai ti lawng te khi rak bawh lio chan ah rian a rak ṭuanṭimi kan si i cu rian kan ṭuanṭi nak in kan ṭuanṭi hlan zong in ka pu ka pu tiah bibiak pa he biak tin pa he a kan timi sin mi tlaihchan a thiam tuk tikah kan rak i kom hawi tuk hna biak tin nu zong kan he pathian dawtnak a van hngalh tikah nai zongah ka chim cang. Lungretheihnak le ngaihchiatnak thil lianpi kan ton zong ah hin biakinn nu hi lam a hmai suangmi si i a donghnak zong a si ti tluk khin kan thatchiatnak ah na tha chia hlah law Pathian nih na caah a tha lei in a ruahmi te ko lai ti bantuk i a kan hnem hramtu a rak si tikah hin na pi le na pu cung hrim zong kai lawm tuk timi hi van chim le van langhter ka duh mi si. Hi tluk in tuṭha an kan ngeihpiak tikah kanmah khuami taktak bantukin kan van i ruah ve le kan i lawmhnak hi a chim in chim cawk ding khi si lo timi te kha van langhter ka duhmi si. Atu ah ka u nih zeidang kong kha cu a van chim dih ko le hi pin lei zongah tlangrua na hung kan tlawng i na kan hmu dih tikah khika lei i na va kir ṭhan tik zongah Ee tlangrua ka pi le ka pu khua le tete kha an ṭhut an diam ning te kha ti kha na thinlung ah na kan philh ti la lo timi ka zumh tikah hin kai lawmhnak hi a ngan chinchin timi te kha van langhter ka duhmi si. Nan fale tete zong na pu le pawl lila a dang kan fale pawl lila nan hawikom a simi hna atu ah tlangrua an phak cio lo tikah tlangrua kong hi a hngal fiang lomi le a hmu fiang lomi an tam tuk kan fale pawl ah hin Cucaah cun nangmah nih na kan hmuh dih tikah hin na vang ṭial tikah ee khah Tlangrabi ka pu le khua pawl cucu dawh nan dirhmun a si kha nan tlun lo caah nan hngal lo hi nan tlun lo caah nan hmu hna lo hi timi te kha na vang kan chim piak te lai timi kha biacah kan duhmi si. A zeidang ah a bawmnak ee ce timi kha cu Pathian nih a ṭha bik in khua a kan khanpimi ni caan chungah kan ṭhut diar ve ko caah kha kong kha zeiti chim ka i tim lo. Kan khua kan ram sining te na kan hmuhpiak dih, kan inn kan lo sining na kan hmuhpiak dih tikah hin na pum hrimhrim maka na phak i na hong lamh i na mit hrimhrim in khuazaan na van cul i na hmuh dih tikah hin hi vialte hi atu na i kan chim bantukin a tlung ngam rih lomi, a tlung kho rih lomi hna sinah Chimphuan piak na kan daithlanh piak la lo timi te kha biacah ka van duhmi si. Na pi le na pu khua kan si ko, atu a ko ni ti bantukin inn kip ah rawlhrawn sawm zong kan dih cio ko. Zei bantuk si hmanh ah kan neih chun te khi kan neihmi tisik an hnah te khi ding tiu si, ei tiu si ti kan duh tuk ko sihmanhsehlaw minung cu caan hoih in a kalmi kan si caah khati khan na caan zong nih a pek khawh ve ding kan si lo caah khan zeizong vialte kha Na pu le leikap nih an si zongah, unau leikap nih an si zongah kan tlamtlinh lomi kha Bawi Khrih min tein kan ngaithiam u. Na nau le na u le pawl zong nih Bawi Khrih min tein kan ngaithiam hram u. Kan i dawtnak hi hmur le kaa lawng a si lo, lungthin taktak in kan i dawt awk a si tiah Cathiang nih a kan ti bantukin Atu ah a fawi nak in kan khua kan ram na langh tikah na pu le pawl nih biabiak a u a ṭa le hna nih hi tluk i an van thil an tuah tik le kannih Khrihfabu hna hi cu chim awk a tlakmi thil khi kan si hrimhrim lo. A zei si hmanh ah hi tluk te i na hon ve ko ṭung i caan sunglawi kan hmuhmi ti te khin a min men te kan tuahmi a si ko tikah na kan dawtnak le na kan velngeihnak he hmanh khin tahchunh awk hmanh an ṭha ding khi a si lo sihmanhsehlaw ka pu le khua nih hi tluk tehin an ka dawt ve ko hnakkar ah an ka tengh ve ko ka pi ka pu zong hi khua le hi ram nih hin nan phirh hna lo tluk in an phirh ve hna lo timi te kha biacah le van chim kan duhmi ka si kai lo duhmi a si A tawinak i kan chim lai kan ti le ah bia chim khawh lo kan ti cu a ser lawng ser khawh men ko. Le chim ta ka va duhmi cu kei hi ka zo law ah Khrihfa upa lawng ka si lo, khua chung upa rianṭuantu zong ka si lo. Ah khua chungah inn hriangah keimah umte a ummi ka si i nan cungah le Bawipa Pathian cungah lunglawmhnak kha chim cawh law ka ngeih ruangah ka van i a veimi ka si timi te kha chimta ka duh hna. I Ralram pa khi a dali le a fale hna he innchungkhar ah khua a ruahnak vialte kha tunai ah kan pa thawngpang na van chim bantuk khan tlam a tling tuk ti hi kan va hmuh ve. Pathian sinah zungu tein lungawṭawmnak ngei lo tein thla na camnak te cu na hung le na nu le na pa zong si zong na va riah pa tlangruang ummi ka pi le ka phu hna zong a fale vialte zong hmuh kan duh theih kan duh nan ti le cu pinah na pi le na pu hna i li ṭhawn in dawh lawm hi si loin tlangruk khua hi na kan dawh taktak ti a langhnak cu Nan pi le nan pu hna nih kan i daw hna i ni thum chung kan i daw tuk ve hna i sa ei bal lomi, rawi ei bal lomi kan lo. Tampi kan i pum hnawh hna i biaruah awk zong kan i theih hna lo zong ah nuam tein ni thum chungah kan i nuampi hna. A ni linak ah Khrihfabu nih kan i lawm na te cu hi hi si ve ni ti hna i atu hi ani li na si ho hmanh chim lo i ani li na bak si ko le ni li chungah hin cu hlan ah vanlawng a hung zuang i kan khual hlam ah kan hrawh dih cang kan timi kha tlang liam ah kan i lo him tein kan um dang tein kan um Hakha i Miakpi an kahmi cu khoika a kal ti zong kan thei kho lo. Kan khua lawng nih him tein kan um. Le Pathian fa simi hna cu nan zapi cungah kan i lawmmi cu nili chungah hin kan la huna zong a um lo, kan thliphang na zong a um lo. Dai tein atu hi nili kan phan cang. Le a donghnak ah a si ko lai timi hi ka zumh ve caah ka um kho lo i ka dir venak a si. Nili chung kan umnak chungah hin ka tuah lengmang le na mal hana hin Pathian dawtnak thawngin ramdang a ummi hi pahnih chung te zat lung in an vei i an nu le an pa nih ape ape ape i nili pe i a hang an seu le kut pi an kan pumh hna ti hi a um rih lo. Kei hi ka thiam lo kan ti cu ka thimmi zong hi thei kho lomi tampi lai. Laiholh ka thiam bak lo. Sihmanhsehlaw hi kaa khual le rau chungah vemi ka si caah ka le chim duhmi kha si ve i chawvli le kunga ah a chuahmi ka si i fangaw ka si. Cun hika tlang ruat ka ra phanah hi chawng sarih le kum kul kum ah khan tlangrua kam a tha i tlangrua sawm sarih le kum kua tlangrua kam a tha i nihin ni tiangah hin a hote dawm he nih ni li pe i a a ha so khum i an um kha ka the bal lo mah ta ahcun profet Joel nih Israel ram chungah khalbok nih thi hna le ramhah le ei dih lioah hi bantuk caan hi cun a dih ciami chung zongah a um bal lai lo i a ra te laimi chan zong a um lai lo i atu lawnglawng hi a si lai. Nan te na fa hna tiang chim ding ah atu lawnglawng hi a si lai tiah a rak chim bantuk te in Na ni na ṭha tuk ruangah, na ka daw tuk ruangah ni li pe i kan i dawrnak te kan langhtermi hi Bawipa ṭha tuk timi te kha hihi ka ra laimi chung zongah a dih ciami chung zongah a um bal hrimhrim lo. Na phu le na pa i hna nih an i dawnnak kong bantuk tein kuat lawng kan i daw ve hna timi te kha chimta kan va duh i a bia ca pakhat te kan duh. Ai bur pa atu lio kan pu kan pa ka ti lengmang mi a sakho lian hung timi a chim an ti mi cu kan ve lo la. Kannih cu miohlai nih a theih lomi te pakhat a um i cu pakhat te min hi ral kan do hna lai a ti a ti le aa chimh ka duhmi cu kannih cu miohlai nih a thei lomi Jesuh Khrih pakhat Jehovah Pathian pakhat te hi kai thuhnawh le kai dianhnawh le kan hnawhchan a si bantukin atunain kan khuabawipa nih a chim bantuk khan Lengpi hi Kawlbiaknu hi thazaang ah kan i bochanmi si i thazaang cah kan duh ve. Zeidah a si tiah cun atu chan cu atu chan si ko le kan pastor pa nih hin kan vo le bi tuk cang hi kan vo le bi thi langmang ti le vawlei bi timi cu a rua pio hin ka the lo ke ka hngal la sihmanhsehlaw tu chan cu phone te ne vai ngei khe mit hmu bal lo na khua le rap lam tha pi pi do phone ne vai chon ha i ka kha ese atu hi pe vawlei bi thi langmang timi hi atu hi pes ka theih ko hi tiang keimah le keimah hi kaa theih. Le phone i kan i chawn i thlacamnak in ka bawm u lo timi te kha cu a fawi tuk. Cu bantuk si lo tu cu Bawibiak pa, Vauang pa, nan mit te hi nan kan hmuh, kan mit te hi kan hmuh ve le na pi kha Tlangru le tarpa nih bia a ka cahmi pakhatte um za ti law ka khah. Atu tiangah hin vanlawng nih zeibantuk zeibantuk harnak dah ka pek fawn lo. Cun ka ti hmasa bantuk khan meithal zong nih kuan zong nih lungretheihnak zong ka pek bal hna lo. le phone i kan i chawnhmi bantuk te kha si loin a kaa tein tlangru tarpa nih a ka cahmi bia pakhat in kan chim lah ti lawng khakha na ṭhu bu te maw na dir bu te maw vanlawng nih harnak ka pe sunang hnga lo ralhrang nih harnak ka pe sunang hnga lo lawm le him tein kan um khawh hna dingah thla rak ka campiak hei seh an ti ko khah timi te kha a pakhatnak ah Kawlmi nih a theih kho lomi minung hna nih a theih bal lomi Jesuh mi thla rak ka campiak seh Khrihfabu ka him khawh na i khuami ka zapi ka him khawh na i ka kha thazaang ka ca duhmi seh kai lawm tuk Na ka nau nih Mani Cepa Sipai ah seh kan van chim dih ko, mi mipa zong kan chim dih ko sihmanhsehlaw kai lawmhnak kha langhter ve tuk ahcun ka siarem lo caah cawk pek a chim te hna. Ni ni tiang ah kan kan hal cu kum sawm ve tang lo ka si ve cang le Cahcun ni tiang ka zoh tikah Van Van pa le a nau le bantukin kai khua kan ram ah pi le pu

Mah hi Vanvan pi hi Vanvan nu Vanvan a pi dong te hi a hlam deuh in ka van chim ko la. Kan ni le si kan pa le far hin si. Kan pa le far fa an si. Cucaah cun na nang cu kan ni he hin hi taktak a tong khomi kan si lo tikah

Ka hmuhning kan ti le tlaihchannak thinlung te hin kan neih. Kan Mara nih kan pale an um ti lo tikah kan Mara nih tlaihchannak thinlung te kan ngei ve hna. Le ka kan kan i dawtmi le kan i tlaihmi hi si. Cun hika hin porhlawtnak si lo tein na hin tlun lio si caah kan sining te kha theih na van duh ve ṭhula ti ka duh. Hika khua ahhin hika khua kan ṭahnak hi Thawngṭhata khua sawm sarih kum sarih April thla ni hleihnih ah mah khua hi kan ṭah. Mahka khua ṭhatu te he mah ka rak si ve. Khakha te kha ṭhehter kan duhmi si. Cucaah cun hika hin kan khua kan ram te caah va Chiazong ka ṭhal zongah a lu a tawn, na ṭawl din na zong dih cang timi kha ka hngalh ve cang. Cun kahan na pule nih dawt tawk te in ṭhumi lilin in dawt le nitin tein in bu ah khan aa le tuk kho hmanh seh law

Atu kan ton mi thil a timi kha tampi lungfimnak le theihnak kha va kan neih piak timi ca kan duh. Hongkong hna selaw kan sining vialte thei ti hna selaw tu vial lawng cu ralzam kan sining cu thei ko te ralzam sining a har ning cu min zong Hnatlang khua chung nih an neihmi thlapa le ti bantuk le haw le ti bantuk le sianginn ti bantuk hna um kan rak si. Ti si tak khan har ngai ma an ma lar salom tatak salom mi jawk te pakhat van jot nang la te pakhat ti te ka thana to ka khan har ngai ngai ni se siman siman ra zam dir hung kan si tika a har halat tu tu ba ti kan kan chang i zeitiang zeitiang maw kan san lai. Pathian nih rem a ti cio kan hau. Pathian nih kuakhan na le kan ral ti lo ti tu kha ka khan kan i hlimnak cu a si tikah hin lo a thei vai sa ten kan lo a so bai lo zong nih lo an cho thing khur bai lo zong nih thing an khur roi chum bai lo zong nih rai chum ka kan kan kir ton ding se ne ka ka pa le

Zeikhom siselaw Pathian nih ni le caan a kan siampiakmi chungah hin hi thil cu kan harter hna lo. Ni le khatkhat cu teinak kan hmu ko la, teinak kan hmu te ko la le cucaah cun nangmah na si zongah khuami dang si zongah zeitik hmanh ah kan philh hlah u. Lo tein kan caah tha nan rak kan campiak hna lai timi te caah ni a si kan lawm.

Hi mi vantha ka si. Hi nupu nihhin nan kan dawtnak le khua mi nan kan dawtnak hi ka lei le dang hmanh nih ka chim kho lo. Zaro ti cun nili, nili chung bat thangpiaknak hrangsauh timi hi aho eh, ka chuahka in atu tiang zong siseh, atu pin zong hi ka tong ti theng lo timi hi ka ruat hi ahhin

Chim awk cu ka hngal lo, mah tikah khan dawt tlak lo, biachim holh rel hmanh thiam lo, hmual le ca zongah zeihmanh thil ṭha zong a tuah bal lomi ka si ko bu zongah atu tiang ah hin na kan conglawmh.

Kei hi hmete Mizoram ah ummi ka si le Mizo holh ka hmang le Lai holh hmang deuh ah Lai holh a hmangmi ka si. Tu zong ahhin Mizo holh ka van cawh deuh lai caah khan a hmasa in miruah thiamnak ka van i hal hmasa duh hna si cu. Le an driver ti khan nang ka theih le a dik le sihmanhsehlaw ba bantuk i phunkhat Ba bantuk i ci khat lawngte kan si loh. Kannih hi u le nau taktak phunpi khat kan si. Hringtu pakhat kan si hna ee ti kha e ka van chim duh le khakha kan i tlaihnak cu siselaw le nihin ni ah ka van dir hnawhchan cenmi cu hi tluk i pi le pu ṭha ngeimi hi kan Laitlang ah hin an um ti hnga maw ti hi ka ngaihtuah ve tawn si. Ka nau bawi hi ka nau vanvan pa hi a van hi a va ṭha dah aw tiah zan hna in ka ngeih tuah tawn le ka ngeih hna hi a chia ve tawn. Zeiruang ah kan ti si ahcun kum hnih hrawng hi ka sin ah sianginn kai te hin a um ve le a hmet deuh lio te ah sianginn hi kai ve le hi khatikhan a mizia, a nunphung hi ka theih ve tuk tikah hin atu dirhmun i a hung dirmi hi dik tak i chim ahcun lung ti a chia ve a si. Kan i lawmh tuk ruangah hin eh, kan lung ngaih a chia ve tuk tawn. Hi dirhmun a pha la ti hi kha liau caan ka tuak ah khan i a pha kho la ti hi pakhat man hi ka ruat lo. A pi le pu nih hika kan hong phan le a zawn zawn thluachuah an vang hmuh khawh nakhnga ding caah thlacampiaknak program an ngei si. Cu lawng hmanh cu zalong in Khrihfabu nih thluachuah an van ton khawh te nakhnga ding in nihin ni program sunglawi tak nan buatsaih te ṭhan hna si. Cu ka van hmuh tikah hin Van Van Pa thil can mi hi a va ropui in a va suilo hringhran dah oh ti hi ka van chim duh si le pakhat thil ka van chim duh khrihfabu cu i pathian in dirhmi si Peter sinah maw Peter lupi khrihfabu ka dirh la le tawhfung lei i na hranh mi cu van zong a hranh a si la le tiah Nawlneihnak power a pekmi Khrihfabu kan si. Cu Khrihfabu nih cun thluachuah nihin ni kan hman hi a si. Thluachuah a hmuh hrimhrim lai caah kan biakmi kan Pathian cu min thiang thangṭhat si ko seh. Zeitluk in dek mi vanṭha kan va si aw ti ka lung tawn. Nihin ni ah ka tuak vemi cu a tak in khuathlang lei i a ummi si hna seh, kan nu kan pa kha hmu ve hna selaw nan mithmai hi van i hmu ve hna selaw nan sinah hin a tak in life in hung cawlcang hna selaw an i lawmh tuk ruangah hin an biangah hin mitthli dawm cawk lo a luan ka zumh si kan nih a hong mi nih duh ning in lawmhnak bia kan chim thiam lo mai hi a ruah zia tu kan thiam ti kha ka van chim ṭhan ta duh si Thil pakhat kan hong lut le hihi kan tupa te kan van i hruai ve le kan hong lut le kan nih hrinhlung ah cun tlangrua kan pi le kan pu le tlangrua nu le pa nih hin tuanbia kan thinlung chung an nan ṭial ti hi ka ruah ka ruat ka pom cu tuanbia cu zeidah a si ti hria cun kan phak kan hngalh lo bal lomi Thaizing kip tu ah dam tein kan um ah le kannih cu kan ram tlung lai le nihin kan caan hin tuanbia ai cang cang lai. Hi tuanbia dawh tuk tuanbia sunglawi tuk nan ṭialmi hi kannih nih cun zeiti hmun ah kan ṭhi ti lai lo. Tlangrua kong an kan chim tikah cun nihin ni kan cawlcangh ning le zahan tihni i kan pu le te i sunglawi tak i thlacam piaknak a kan tuah piak ni kha kan mitthlam ah hin a hung chuak cang lai. zeitluk in dek a vok sung nawi. Kedantu pate hi Lawngtlai Saiha hrawng a vong um te la le Burma can cin an van chim tikah cun anih lungthin chung a thin a tur po i a tur chih dingmi cu a mitthami a hung lang dingmi cu tlang rua i a pu vanvan pa an sut dawtnak an langhternak a ca i thluachuah an hmang piaknak program kan hmanmi kha a thinlung chung a hung lang lai le a lungin thlam a hung chung zong lai ti hi eh, ka van chim ve tu si. Nihin ni ah eh, hi tluk i tuan bitok nan ṭialmi hi tlang rua phuapi nih hin thlachuahnak in nan hmu hrim hrim ko la. Kan biakmi kan Pathian nih cun thlachuah pek lo hin an in um hmala lo. ti hi kei zong nih ka zumh ve ning a si. Hika ah Vahman pa cu ka chimcang bantukin a bang kal ve te la. Tluang tein a kal zung ka zung a riantuannak le program a hmannak hrimhrim ah hin eh thluachuah a hmu hrimhrim la ti hi eh chim than ka van duh le. Greek mifim nih a chimmi te Chairman ka bia ka dong lo te. Greek mifim i a chimmi pakhat cu hihi a si le. Kei cu zei thil ka ti nak pawh ka sung la lo e a ti le. Boxing ah hin kal u sila i hnek ve u sila cu zong sun ka sung la lo e tiah a ti le. Zei ruang ah dah na sung la lo tiah na kan nak mi si. Kan hnu lei hin ka nu ding thla a cang te tong tiah a ti si. Nihin ni ah vanvanpa caah thlacampiaktu hi kan va ṭha ve. Pathian mi dawtmi lawngte nih vanvan te, vanvanpa te chung caah thla kan cammi hi a si sawh a si hrimhrim hna lo e ti kha ka van chim duh le atu zan i hong chuakmi Khrihfabu nan dawng te cung ah hin lunglawmhnak chim cawk lo kan nei kan na lawm tuk hringhran ti kha ka chim khawh tawk si lo. Hai lawm ah Asia zun ummi a pi le pu nih kanmah aiawh in lunglawmhnak a rak kan chuhpiak te an ti caah khan caan tawi tein keimah nih a pi le pu alo in lunglawmhnak chuhpiak a kan duh ve. Hi hika hin Van Van pa hi zuat in a nu le pa khua siseh, pi le pu khua siseh hika tlawn ding a van timh tikah Pathian dang tein lam an hruai i Hika Pilapu khua, hika tlangrual zong tamte rak phak tikah khattelei cun na thlacam piaknak thawng a si le Pathian nih lam an van hruai i Pilapu khua zong tamte rak phak tikah hihi amah zong hi cawisan awk a tlakmi zeihmanh um lo. A phim a thiamnak zong um lo, zeihmanh an thlen an pek khawhmi hna zong khi um lo. Cun biathlum zong a thiam lo. Cun Nan caah biadawhzang dawh le biaṭhalo ṭha zong khi a chim thiam kum a si lo. Sihmanhsehlaw kan tuu kan fa taktak hi a si cu tiah nan rak hmuh tikah dawt awk tlak lomi khan nan rak dawt, zaangfah awk tlak loin nan rak zaangfah. Cun upat nan pek, nan cawisan, thangṭhat nan pek hi bantukin Khrihfabu le khuami nih nan rak dawt in nan rak zohkhenhnak ka hmuh tikah Khrihfabu le khuami nih cunga lunglawmhnak chim cawk lo kan nupa in kan ra ngei ti kha kan van chim duhmi a si. Cu pinah pinlei tlangrei lei zong in ruah in rak sawm cu gali lawng si. Zan zong ah umar lo tein zing zong ah nan rak len nan rak kai bian nan rak ruah hermi vialte a um lo tein nan rak kai hna bian nan rak ruah hna hi tluk in nan rak tuam nan rak muai tik hna hin khin a lawm tuk. Pathian sin tu ahhin thla tu rak kan cawnpiak peng ko law kanmah le kap cun anmah le kap cu zeihmanh thil ti khawhpiaknak le nan caah zeihmanh khi an tuahpiak kho hna lai lo cun nan caah biathlau ṭha zong an ruah kho hna lai lo cun nan caah hin zeihmanh pom sian khawhmi zong an ei hna lai lo sihmanhsehlaw nu le pa te dawt awk tlak lomi Sakuan ah tiin dawtnak thinlung ka tu ka fate si timi dawtnak thinlung taktak cham khawh lomi dawtnak na rak ngeihmi cungah khuami Khrihfabu nan dihlak cung kan i lawm tuk i Pathian sin tu ah an innchungkhar le an fale caah thla rak kan cawnpiak peng le Pathian nih lu nung in damnak pe hram selaw mailei tu kan i dawt chinnak tu si selaw te le fa zong Pathian nih min damnak pe hna selaw mailei caan tu ah dawtnak a fek chinmi dawtnak tu in ai tuak mawimi le ai zohkhenhmi kan si khawh nakhnga ding ca Khrihfa bu nih cham kho lomi dawtnak nan ngeihmi thinlung tein thlacamnak rak kan ngaihpiak peng lo hmailei zongah i kan fale zong i an philh venak hna hnga lo Pathian sinah thluachuah rak piak peng ko hna law nan dawtnak hna le thluachuahnak hna piak hna le hi bantukin nan rak zohkhenhmi hna nan cung kan i lawm tuk Khrihfa bu khuami nan dihlak Pathian tu nih